Хәерле көн. Соңгы арада онытылган һәм дөресен әйтергә кирәк инде, ташланган юлчы юлдашлары дигән сәхифәгә кире әйләнеп кайтабыз. Һәм бүген аның герое дип әйтим, э, Зәки Зәйнуллин булачак. Э, бүгенге көндә Зәки ага вафат. Ул менә 21 елның мартында бу дөньядан китте. Э, бу турыда алай бик зурга алып сөйләүчеләр дә булмады. Берничә матбугат чарасында һәм инде милли хәрәкәттә актив катнашкан кешеләр тарафыннан инде бу э, яңалык күтәрелде. Э, аның биографиясе яңадан барланды да, шуның белән шул. Ә 41 нең арбалы хатыннары дигән Камал театры куйган спектакльне караганда, кичә генә YouTube каналыннан эзләп табып, инде аның авторы, пьесасының авторы Зәки Зәйнуллин булуын да искә төшердем дә, туктале, мин әйтәм. 2018 нче елда, Юлчы тапшыруының беренче сезонын эшләгән вакытта, без Казаннан Оренбургка зур сәфәр оештырдык һәм шул сәфәр барышында Башкортстанның Стәрлебаш дигән авылына да кереп чыктык. Ул Зәки аганың туган авылы, Һәм зур тарихлы авыл. Зәки ага үзенең соңгы елларын, соңгы көннәрен менә шул туган авылында уздырды да инде. Һәм авылның тарихын өйрәнеп, аның турында берничә китап язган кеше буларак, һәм инде Тукаевлар нәселен бик яхшы белүче, Стәрлебаштагы күренекле мәдрәсә турында бик тәфсилләп сөйли алучы аксакал буларак, без аның янына да кереп чыктык һәм бик матур гына әңгәмә яздырдык. Әлбәттә, Зәки ага ул Зәки ага инде. Авыл тарихы белән бер рәттән, ул бүгенге көн яшәеше, татар халкының бүгенгесе турында да яхшы гына нык сүзләр белән әйтеп алды. Шулай ук инде Татарстандагы күренекле шәхесләр, язучыларга да бераз эләккәләде әлеге әңгәмәдә. Менә шулай уйлый торгач, әлеге материалны барыбер дә монтажлап сезгә дә тәкъдим итәргә уйладым, чөнки бүгенге көндә Халык санын алу турында сөйләшкәндә, менә бу милләт җыены әле узып кына киткән чорда аның бер төрле нәрсәсе калды дип әйтим инде. Бер төрле юшкыны калды кебек күңелдә. Менә Зәки ага бик нык итеп әйтсә дә, кайсы вакытта чамасыннан артык нык итеп әйтсә дә, беркемне дә үпкәләтергә теләмичә генә, аның сүзләренә дә бер әйләнеп карап булса да колак салыйк әле, җәмәгать.
Минем сорау бар тәүдә. Мына килгәнсез, максат нинди сезнең монда килүнең? Безнең Мин, мин нәрсә кирәк сезгә? Бу татар авылының башыннан башлап, Стәрле башның тамырларыннан башлап, э, тарихын күрсәтү өчен. Менә шул нигә, шул темага. Максатыгыз шәп, конечно. Вәләкин, бер вәләкин бар. Сездән миңа караганда яхшы беләсез, шулай да әйтеп китим әле. Казан бик каты итеп Старлашны яратмый. Аны беләсез. Сәбәбе Сәбәбе бер 80% миндә. Бер тагы 80% Старлашның үзендә.

Унсигез яшында качып чыгып киткән аннан ул. Әтисен атканнар чукындырга булашып. Унсигез яшында монда килеп, мына күршедә имән үсеп утыра. Күршедәге йорт Монасып мулланың йорты. Борынгы. Монасып мулла аның әтисе Урманай белән Бухарада укыган. Малайны әйткән барып сыен, килеп сыенган. Уникенче елны Стәрлебашта 32 Тукаев булган. Менә шушы кеше, 18 яшьлек малай килеп, мәчет салган, мәдрәсә булган бәләкәй, мәчет булган бәләкәй генә. Менә шушынан алып, сынты рахатлык, вич Тукаевлар яшәгәннәр менә бу як. Мына шушыннан башлап. Бу мына сыфтлар йөрү. Мына Казан. Китаплар эзләрем бирмен мин. Мин үч китап чыгардым. Бер тенесе 21 китап чыгардым мин. Шуның 17-се 7-се хөкүмәт акчасына союз чыгарды. Ундүрте үземнең акчага. Минем пенсиям әйбәт. Мин бывший полковник, атомщик, ракетчик, авиатор. Минем 40 мең пенсия. Мин елына ике китап чыгара алам. Хәзер минем 12 ел уже язучылар берле китап чыгарганы юк миңа. Менә Зәки абый зарлана димә мине. Мин зарлана торган кеше түгел, мин көрәшче. Настоящий. Мына дүрт председатель, Ренат Мухаммадиев, Фуат Галимуллин, аннан соң теге Илфак һәм Корбан. Мына фактлар кирәк булса, мин фактлар китеремен, факт факт әйтәм. Мына шушы дүрт э, председатель мине 89 елдан бирле тападылар. Мин характерым белән дә, язуым белән дә, әсәрләрем белән дә язучылар берлә генә туры килмим. Минем әсәрләрне чыгармас өчен әле нәрсәләр эшләп бетәләр. Ә мин шуңа карамастан менә 21 әсәр чыгардым. Барысы да ну, үзең мактау була инде. Самостоятельныйлар. Мына әле соңгысы ятана бирмен. Үзем турында ул.

Сәбәбе, бердән мин бик самостоятельныйым. Икенчедән, бик зур галим мин. Армияда ракетчик, доктор наук мин. Менә мин эшләгән зарядлар белән бүген дә йөриләр әле. Мине 55 кә кадәр тоттылар армияда ебәрмичә, чөнки мин бик шәп специалист идем. Минем лаборатория бар, и фотопрогез экспериментальный. Мин галимнәр эшли алмаган, Москва галимнәр эшли алмаган эшләрне бер айда ике айда эшләп бирә дирим, эксперимент белән. 24 ел элек миңа бер генерал әйтте. Атаклы булып, зарядларын чыга башласа, ракетларын чыга башласа, сине армиядан куалар дип. Мин армиядан кудылар или бежеште. Сәбәбе, мине тимон алырга булаштылар. Ала алмадылар. Ни өчен? Мин 27 заряд уйлап чыгардым. Шул зарядларны технология берсен дә бирмәдем мин. Бер абый өйрәтте миңа, бирмә дип. Минем зарядлар бүген дә ясый алмыйлар. Ну, менә Стәрлебаш. 17 елына Стәрлебашның уртасында үзәгендә 23 бина мәдрәсә булган. 23. Һәр берсендә бер хәлфә. Барда тимер белән ябылган. Менә уртага таш койма белән уратып алынган. Вот. Аны 28 елны НКВД спират, э, ГПУ вакытта операция үткәреп, монда бер прокурорны атып, 87 кешене арестовать иттеләр. иткәннәр. Бөтен хәлфәләрне, муллаларны, байларны, сәүдәгәрләрне. Шуның унычы кайтмады. Ну, менә Сәрлебаш. Әле менә мин өч китап чыгардым. Аңа ялчылар берлеге шартладылар, үпкәләделәр миңа нык итеп. Мине сүз итте булаштылар, сәхнәгә бастырып. Мин сүз иттем аларны. Зал белән акыралар миңа. Лен музеенда. Ятсыз теге бу дим. Ни, ни өчен? Мин язып чыктым, что беренче татар алтын, э, алтынчы ел январда килгән дип. Миңа әйтмичәк, язучылар берлеге дип мине сүз итергә булаштылар. Ялган дип. Ялган язган дип. Бастырдылар, акыралар зал белән. Казан татарлары. Казан татарлары читтән килгән татарны яратмыйлар. Авырулары бар аларның. Син үзең Татарстанныкымы? Казан арты.
Казанныкы.
Казанның авыруы. Шуннан акыралар, мин басып торам. Тавыш минем ата казанлык кебек көчле. Бер сорау сезгә. Мин әйтәм, сезгә сезне мин абзывай итәм, хәзер доказа итәм шулай икән. Казан этләре сез. Сәхнәдән. Эй! Зал шартлый язды. Хәзер сорау бирәм мин сезгә. 1906 елның январына кадәр Казанда кем яшәгән татардан? Давай язмыя фамилиясын. Мына акрас сез. Синдә бар ун? Бар миндә. Менә карыйм әле кем, кем нәрсә әйтер. Зал тып-тын. Не тындыгыз? Менә бер Казанда бер татарда яшәм, яшәмәгән. Әйтегез фамилиясен, кем яшәгән? Дәшмиләр. Шуннан торды берәү, Рәшит, Зәки абый кем яшәгән? Сәгыйть Рәмиев яшь килгән январда. Астырганнан күчеп. Мына бит, Казан татар, юк. Утылдыгыз. Әйттем безгә Казан итләре дип, Казан итләре, назансыз сез. Сәгыйть Рәмиев Сәрлебаш районында Тәтер Арслан авылында туган. Сәлимҗан ишанның мал внугы. Алтынчы елы күчеп килгән, газет чыгарган, типография ачкан, мәктәп ачкан. Һәм список китердем, менә китапта бар ул. 230 ел буена мәдрәсә эшләгән монда. Шушы эшләгән елларда 12 шагыйрь үргән сәрле баш. Унике шагыйрь. Менә классиклар, Гомәр Баширов, Гариф Ахунов, тагын кемнәр? Ваяз абый Гыйләҗев, Наполовины классик инде ул, конечно, наполовины юк. Менә әле минем бер мәкалә ята, сорау бирим әле сиңа. Мәкаләнең исеме, син алмассың инде аны. Нигә татарда проза юк? Безнең проза юк. Уйлаганы юкмы? Уйла әле син. Уйлый торган егетсең, күренеп тора. 1906 елына Шәриф Камал 12 хикәя язды бер елда. Дәрдемән шуларны виз бастырды. Бүген дә, бүген дә Шәриф Камал кебек хикәя язган кеше юк. Менә гафу ит. Татарстан талантлар бирми. Татарстанның авыруы бу. Ни өчен? Туа, туганнан алып, урыс шовинизмы татарны куркытып яши Татарстанда. Мин ачыктан ачык сөйлим. Менә мин монда туганмын, мин куркмадым мин бер кешедән дә. Бөтен Казан татары бар да урыс шагыйреннән куркалар. Язырга да куркалар. Шуңа күрә проза юк. Казанга үпкәләп булмый инде, конечно, куркак халык анда. Менә минем китаплар. Берсе, берсенең ана Научная борьба в ракетных войсках. Өзгәлиләр ул китапны. Мин доктор булганым яздым, ничек итеп булганны.

Менә шулай, җәмәгать. Зәки ага әйткән нык сүзләр арасында ниндидер шәхесләргә бәрелсә дә, үпкәләп әйткән сүзләре булса да, алар барысы да аның үз намусында калачак. Без берничек тә Аны кисеп, алып ташларга базмадык. Ничек бар, шулай сезгә тәкъдим иттек. Зәки ага гомере буена менә шундый кеше булды инде ул. Көр тавышлы, үз сүзен бирми торган, э, инде ахыргача аяк терәп талаша торган, Шуңа күрә ул күпләргә ярап та бетмәгәндер. Чөнки ул үзгәрә белмәде, яраклаша белмәде һәм инде озын гомере э, булуына өстәп, замананы берничек тә Элек, хәзер, элеккеге заман, хәзерге заман дип төрле чорларга бүлгәли белмәде шул. Зәки ага кебек булырга кирәк дип тә әйтмим, аның да артык кыланган әйберләре булгандыр. Андый кешеләрне кире кайтарырга кирәк дип тә әйтмим. Безгә шундый кешеләр, шундый э, фикерне әйтүчеләр җитми дип тә э, әйтергә тырышу түгел бу. Русча әйткәндә таких людей больше не делают, дөресен генә әйткәндә. Ләкин бүгенге трибунага Бүгенге трибунада сөйләүчеләргә игътибар итик әле. Милләт дигән сүзне кулланып, милләт өчен дип байрак күтәрүчеләр байтак. Ләкин алар арасында Зәки ага кебек гомере буе үз фикерендә кала торган, үзгәрми торган кешеләр бик сирәк шул. Ә дөресен генә әйткәндә, алар күренми дә. Шул ук милләт җыенында трибунадан кысла турында риваятьләр сөйләп, баян тартып, матур гына өч ноталы җырлар җырлап, купшы, Һәм күңелгә ятышлы, рухландыра торган сүзләр сөйләп кенә дә татар халкы әллә ни еракка китә алмас шул, минемчә.